Benvenguts a Montarin. Aquí a Montarin aquest an, en 2016, es la fèsta dau sèse, la novena fèsta dau sèse. A l'entorn d'aqueste legum, li gents de Montarin a imaginat tot un funh d'atraccions, d'animacions, de poesia, mai tanben de musica, de baleti, de dança, de talhier, de teatre, un fin d'espectacle per regalar a l'encò li papi e li cervèl. Aquí darrier nos vos convèdie a manjar e a passar sot lo shishmaal per començar. Bonjour Frédéric. Bonjour. Siam montarens aquí amb aquests ans sias dondaire de panis sauvatge o de sèse sauvatge? de panis. Qu'es aquò? Son una sòrta de frita que son fach eme de farina de sese. Flam e bon! D'una lingueta, aquò fa enveja. Aquest an, un brave programa, fas partida de la còla del collectiu del sese mascat, es aquò? Segur. Com es nascut aquesta aventura que ara farà lèu 10 ans? Cercavián una idèia per faire una fèsta. Volián aquest an trobar una bèstia, un animal que seriá un totèm dau vilatge. Avián demandat mai Quel, quint animau pouriem prendre? I a pas quicòm de, de particulier de, de, de nòstre vilatge, un, une grive que, un ausèu que degun a part? E nos an dit, non, i a pas, pas ges, sai pas, un limbèr, quicòm. N'avié pas, me, me, me dec aven, dec aven, eh, aven de sese. Bah! Aquela fèsta do sese, organizada per lo collectiu do sese mascà, se vòu festiva, ecologica, autentica e luminosa, en un mot, leguminosa. Tot aquí es plen d'umor e de fantasié. Lo programa es concebut per donar una plaça a toti, enfants, joines, parents e papè-mamè tanben. Un politalier maquillatge cambia les enfants en princessa, en mostre o bèstia. Li jardin famós de Montarén aculhissu espectacle e libres en occitan. M'an demandat de presentar mos libre, donc i siei passado tota la jornada de dehièr, e puèi juèi e ièr ai remarcat que lo monde èra de mai en mai demandaire de cultura e de lenga occitana. M'a fach plaser, me sembla que depièi quauque temps Lo monde son, son en manco de sa cultura e de sa lenga, e i reveno. Son aquí los pichors jardins de Montarén, e saviei pas s'èra privat o public. Alòr, aquel jardin es a la comuna, mas la dòna que l'a, que viu dins lo vilatge, me dis, per ieu aquel jardin me ressurga. I a de la borracha, hein, en mai de sas flors blava, puèi i a de l'armoisa. I a de ten, e non ai dit de la frigoula. Alòr i a una dòna que m'a dit, oh, es vertadier, en occitan aquò canta la frigoula. Alòr i a de fièlhos d'acantho, i a l'armoisa, una autra mena d'armoisa, i a de la vinha. I a tanben lo, lo, l'espèça de, de nis per los insèctes, saviei pas aquò, per aquò servissie. E be, los insèctes dintre de dins, e puèi polinizo lo jardin. Es una super bona idèia aquò. Ieu ai trobat aquel pus fòrça poetic, e ieu que conte d'istòria de la Romèca, vese qu'es lo pus de la Romèca. Pense qu'aquò es per manténer l'aiga just, tot just, bèl just a la temperatura per azaigar las plantas, hein. I a tanben lo lilà d'Espanha, aquí, qu'es polit, qu'es roge. I a un molon de causes de veir dins aqueles jardins. E li ai dit a aquela dòna, Vos farai un poèma, perque aquò bai lo d'inspiracion, hein? Es poetic, aquel jardin. Lo 16 de Bertrari es una istòria de De manjadís, per de qué aquò debuta ame lo pichòt Cèse, qu'es pichòt, que se trapo sus lo camin, e de Bertran, qu'es lo filh de la familh o que va a la fièira. Pren lo Cèse, lo Cèse pòt pas lo gardar per de qué a un pauc paur de lo pèrdre, donc l'amena a a una persona e e i a un còc qu'arriba e lo còc manja lo Cèse. Alòra Bertran di, eh, soi arribat ame un Cèse, me caldrà me palpartir ame una causa, donc pren lo tòc lo còc E lo còc aprèp, e ben, es pas possible de le menar pas per de cas de causas a faire, donc le mena a quauqu'un d'autre e es avec un pòrc. Vòli jogar e manjar d'embèth? Au! Nu! Ceci es mon jardin, vens te manger! Un, deux, tres. E lo pòrc manja lo gal. E après la vaca esclafa lo pòrc. E après la piciota filha vòli del bistec de la cavèssa de la calav de la vaca e la vaca es mòrta. E adonc Bertrand part ambe la filha. Mas la gran cambia la filha per un chin. E una istòria Pulido e rigolòt per los efants. Es un espectacle dins las duos langos, en francés e en occitan. Totas las causas que son dicho en occitan son dicho encara en francés perque la comprehension de los efants. Sèm dus per jogar aquel espectacle, Jean Ebrard. E jo, e sieu? E ieu. E aprèp totes los autres personatges que cal venir veire. Me suòni Gebaletti e soi aquite per faire de cançon nissardi deu sègle desenaue e de la debuta deu sègle vent e de cançon de Gebaletti e deu grope ambe que jògui. E tanben la conference qu'o gordonesc ambe lo mieu amic Jérôme Desigaud qu'es un luthier que fa lo mieu instrument, l'espina, e d'autri abreti d'instrumente coma les instrumente de la Vespa, orquèstra tradicionèl de Niça la Bèla, e tota aquela istòria infinite de la cultura dau Cogordon, de la dei cultures dau Cogordon. Cercavi un instrument pròpi Nissart e pròpi occitan e a l'epòca travalhavi ambe ambe de gent e e cercavi un instrument de de de còrda coma si coma si di uèi pessugada e e le trovii pas e ai trovat un dessin de de Gustav Adolphe Mossa E ai trobat l'espina, e es Jérôme Desigau qui m'a fache l'espina. E despí aquel moment avèm fache a Brèti de Cau, avèm fache la vèspa col Gordon Orquestra a Toulouse, les fèstas dau quartier, lo carnevale dau Grand Roméo, sièm partite a Niça per faire lo carnevale ambe Louis Pastorelli de Nux Vomica, A ben fach a brèti de caua. La debuta de l'istòria es lo l'espina e lo cugordo. Pica dubèrt la pòrta de la cavèrna d'Ali Baba damb la clau de la lenga occitana ai descubèrt un monde infinit d'una riquesa infinit E e fo coma uè mi mi vò cercar tot tot lo temps revenir a la a la lenga a la poesia de de tots li poèta de de lenga noastra e iu trabalhe sobre la la lenga nissarda alora s'iu anat cercar a d'arranche da tot aqueli peion e tot aquò es es incredible sent que Sen qui me dona la possibilitat de dire a travèrs e de cantar. Perque si canta pas parier que lo francés, perque a pas la mema istòria e a pas la mema sonoritat, e alora d'aver aqueli dois lengas me permete de dire completament sen que siu. Qu'arrivam amb Tripou, es lo nom de grop de Toulouse, la fête du pois chiche m'evoque beaucoup de bonheur transgeneracionel, dejà ça c'est genial, Mami e pichou e grand mami e grand pichou e totes les classes sociales j'ai vu des riches comme des babos et des gens qui ont moins des étudiants des lycéens tout ça c'est génial. La rèsta d'Ocesa que son fòrt plan organizats e sustot Qu'an hèit bien fòrt de monde de Toulouse, en fait, o d'o parçar a l'entorn de Toulouse, donc d'o còp qu'an demandat a Totocar, donc que ua associacion, l'associacion Totocar, donc d'aprestar ua bus entà botar tots los tolosas a l'endehenh e atau. Aquel gèste d'ocese que soi estada impressionada de véder que de pertot, que n'i avè de pertot, per tot lo monde, tostemp, per tota la familha, per los joens, los cèrs, que i avè ua diversitat de programacion de non pas créder, diversitat estetica e qu'èran tostemp bonas causidas e sustot qu'etan un imaginari

Lo mot que m'agrada mai en occitan es la fèsta. Lo mot que m'agrada mens es esclau. Mon còp de còr que va al balèt e per li qu'es una brava fèsta onte la convivéncia se viu man dins la man, li gents dançon, se regalan,